Plant Pesa. Croeso i bodlediad Plant Pesta hefo Tomos, Math, Elin, Elsa, Angharad, Llinos.
Heddiw da ni'n trafod llyfrau!
Pa lyfr fysech chi'n argymell i'r gwrandawyr, a pam? The Hunger Games definitely. Dwi'n meddwl mae o jyst yn llyf- ma' nhw ma' 'na tri ond ma' nhw'n llyfra' anhygoel. Jyst y y ffaith bo' m- ma'n ma'n dim rhy out of this world a dim rhy fel yym fictional ond ma' 'na aspects o bywyd go iawn, ond hefyd mae 'na pethau fysa ddim yn gallu digwydd yn bywyd. Um, ma, uh, dwi'n meddwl Harry Potter oherwydd mae pethau sydd ddim yn y fel yn y ffilms sy'n dda oherwydd ti'n cael gwybod mwy am y cymeriadau a stwff dwi'n dwi meddwl maen nhw'n anhygoel. Os yna rhywun o chi yn darllen o fath eblaw llyfrau, ella cewch brona? Um, oes.

llawer o sgwennu lawr lawr lawr ond ma' 'na jyst darna bach o sgwennu ma' yna'n neud y llyfr yn well. Sut ma' darllen yn neud i chi deimlo? Mae weithia'n neud i chdi teimlo'n blinedig herwydd weithiau t- pan ti'n darllen cyn mynd i gwely herwydd mae o'n yy gwneud menyw chdi relaxio oherwydd ti'n jyst clywed stori rywun arall am rywbeth.

y byddwch chi'n ddarllen. Mae yna lot o gyfieithiadau o lyfrau Saesneg yn y Gymraeg heddiw, does? Be ydych chi'n feddwl o'r cyfieithiadau yna? Dwi'n meddwl mae'r cyfieithiadau pethau fatha David Walliams, mae yna rei o'r stories ddim yn ei sens yn Cymraeg, ond os ti'n darllen nhw'n Saesneg, maen nhw'n gwneud lot mwy o sens.
'c'os weithia' ma' nw'n ga'l fel y geiria' yn fel dim yn anghywir ond dim sut ma'r yr oll fel y ysgrifennuwr 'di rhoid n'w so ma'n bach yn gwahanol experience.
A weithia' yn y llyfra' ma' 'na odli on' ma'r odli'n wahanol yn Cymraeg na'r Saesneg a ma'r geiria' for wrong so 'di o ddim yn neu' s- yym synnwyr weithia' gyda rhei geiria'. Ac mae o well yn yr Saesneg, ond weithiau mae 'na llyfrau gwell yn y Cymraeg 'di gael eu cyfieithu o'r Saesneg.
Fel mae'r stori newid pan mae 'di gael ei cyfieithu. Fel Elsa deud 'di'r geiriau weithiau ddim yn yr un peth, so weithiau 'di o'm yn neud sens. Yym, dylswn i ddim cyfieithu rhei sy'n maen nhw'n ffindio'n anodd eu cyfieithu. Ella fydden nhw wneud rhei, ond mae'r original o'r um, bob un llyfr fod yn well, ac yn efo synwyr, chdi gael mynd i fewn i fi ei fel byd y llyfr, a fydden nhw'n gwneud mwy o synwyr.
Ddylen nhw'n, dwi'n meddwl ddylen nhw'n wneud mwy o llyfrau Cymraeg, fatha original, achos a wedyn ddim cyfieithu nhw i Saesneg i Nid o'n well yn y Gymraeg na mae o yn Saesneg.
Ond nath William Morgan cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, ond oedd hwnna'n syniad da oherwydd oedd pobl isio clywed yr crefydd Cymraeg yn well yn, yy, yn Cymraeg na Saesneg oherwydd weithiau mae'r, oedd yr pobl y blaen ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda iawn, so oedd o'n syniad da i cyfieithu'r llyfr i Gymraeg. Mm, mae 'na lot o bethau positif. am gyfieithu llyfrau, does, ond ella bod cyfieithu gormod ohonyn nhw yn effeithio ar ansawdd y stori, a ella dwi'n cael y teimlad bod chi eisiau mwy o lyfrau gwreiddiol yn y Gymraeg. Mae hynna'n syniad da, oherwydd wedyn mae yna pobl yn gallu adio ar y stori yna yn Gymraeg, fysa nhw'n gallu gwneud o eto.

y storis 'c'os ma' ma' e heb 'di ga'l ei cyfieithu a mae'n stori original.
A fysa'r iaith Gymraeg yn fynd yn fwy oherwydd ma' 'na mwy o pobl hefo access i'r llyfrau Cymraeg so 'sen nhw'n gallu dysgu mwy o Cymraeg so wedyn neith y pobl sy sy'n siarad Cymraeg mynd i fyny gyda ffordd o siarad y Cymraeg.

Gallu bod yn gerddoriaeth neu ffilm, rhaglen deledu, beth arall dych chi'n ddarllen?
Um, dwi'n uh, dwi'n really hoffi music, mae teulu fi gyd yn caru music a um, dwi yn caru'r band ma, mae'n cweit newydd o'r enw Cage the Elephant a mae'n really amazing a hefyd fel Arctic Monkeys a pethau fel yna, maen nhw'n brill.
Os fysa chi yn sgwennu llyfr fory, pa fath o lyfr fysa chi'n sgwennu, a pam? Yym ella am bywyd pobl yr amser cyfnod clo i pobl gael gweld bod o pawb yn mynd trwy'r un peth neu rhywbeth fel hynna am dan pobl neu fyswn i'n sgwennu fel stori neu rhywbeth.
A fel ma' Llinas yn deud hefo'r yym pethe cyfnod clo fysa ti'n gallu neud o fel hefyd fysa pobol dwi'm yn bo yn y future yn gallu deall be' nes digwydd fel fysa fo'n gallu bod yn fel stori hanesyddol fach. Yy ffarmio achos sa nhw'n gallu yym neud i pobol deimlo su' mae i fy- i byw yn cefn gwlad efo anifeiliad gwahanol ac yn natur.
Ti'n meddwl bod angen mwy o lyfrau ar ffarmio? Yndw. Mwy o lyfrau am ffarmio i bobl ifanc, ella? Ie. Os na ddim bodoli? Na.
Um, ac hefyd, um, fysa fo well eisiau yn wneud y llyfr am y, y, y clo, y clo mowr, oherwydd fysa chdi gallu sôn am sydd oeddech chdi'n gallu cwpio gyda'r gwaith, os oedd y gormod o waith, Os oeddech chdi gorfod, os oeddech chdi 'di gorfod neud rhywbeth, mynd i helpu rhywun efo rhywbeth, mynd i nol bwyd i rhywun, mynd rownd hefo jyst neud petha neis i pobol, g- be' na 'ddach chi'n neud i helpu pobol yn y clo mawr, fydda oeddech chi'n clapio i'r NHS a pob hyn a hyn, os oeddech chdi 'di neud rhywbeth fel hynna ond i rywun arall oedd yn helpu chdi neu ysbrydoli chdi i neud rhywbeth yn y cyfnod clo.
A yym hefo Mae 'na lot o llyfrau amdan diddordebau ond un o hoff diddordebau fi ydy reidio ceffylau a as yym person sy'n caru ceffylau dwi'n trio ffeindio llyfrau amdanyn nhw yn y Cymraeg a do's do's 'na hardly any do's 'na bron iawn ddim so dwi'n fel fysa fo'n haws i pobl a plant sy'n fel fi yn obsessed efo nhw i yym ga'l rheina.
Ac i orffen de, yym, be fysa'n denu chi i ddarllen mwy? Pa fath o lyfrau 'da ni angen yn y byd 'ma ar gyfer pobl ifanc fel chi? Y ffordd o fyw, fatha sut mae pobl eraill yn byw yn y bywyd gwahanol, sut fysa fo'n teimlo 'sa chdi'n byw yn rhywle sy heb lot o bres, lle sy efo yym tai sydd ddim yn dda iawn, so ydych chi'n byw ar y stryd, so chi'n mynd rownd jyst yn sôn am bywyd rhywun arall, yn darllen am bywyd rhywun arall, er ys hynna lot mwy well i'r plant ifanc i deall beth sy'n digwydd yn y byd.
A fel llyfrau um, kind of fel hynna, ond fel llyfrau ffeithiol hefyd sy'n interesting, ond maen nhw'n rhoi ffeithiau i chdi am fel cynhesu byd eang a phethau fel yna. So bod da ni'n deall mwy. Ie, um, dwi'n cytuno fe Elsa a Thomas, ond hefyd rhy fel hanesyddol i gael gwybod fel beth sy'n digwydd o gwmpas y byd, oherwydd mae yna news ond does am fel, fysa'n gallu bod fel news fel llyfrau, a wedyn beth sydd wedi digwydd o'r blaen, a jyst pethau fel yna.
Diolch i Llyfrgelloedd Gwynedd a Phrosiectau Gaeaf Llawn Lles am wneud y podlediad yma'n bosib.
Diolch i Ceri i ddysgu ni rapio. A diolch i Mari am Arad.
Cofiwch wrando tro nesa! Ta!